The June 12, 1993 presidential election wey dem cancel inside Nigeria na very important moment for the history of we country. Yes, na people like Chief Moshood Abiola, the person wey be the presidential candidate wey everybody believe say e win di election dat year wit im wife wey dem kpai throway kudirat abiola na im pipo know for everything wey dem do for dat election e still get some oda heroes and heroines wey do very very important waka for di move to get democracy today during dat period

kpai am because of di kind of report wey e dey write wey dey against di council of dat election. Thirty years later, dem still neva see im dead body and e still stand as di sign for press freedom and sacrifice. Anoda pesin for di list na Pa Alfred Rewane, pesin wey use im money and evritin

and person wey dey fight for politics from Ibadan. Dem kill her on November 14, 1996 for her house sake of say she talk am korokoro say she support the June 12 election and who win am. na people of the military junta na im shoot her and e show the personal risk wey some people wey dem no too know take face inside dey struggle. Dr. Shola Omoshola, number four for the list, na him be the chief security officer for Murtala Muhammad International Airport, Lagos that time. He refuse to target people wey dey fight to support Nadeco. That stand na im cause make dem for kill am by bomb wey people believe say na agents of the Abacha junta na im bomb am. Kunle Ajibade na im be number five for the list. After the June 12, 1993 Igiyaga, na so dem go kpake tori person Kunle Ajibade for 1995 for the kind of writing wey dey write wey dey against wetin happen that year. Na so dem come lie for im head say e get hand for dat plan to take change government by force wey dem dey call coup. First of all, dem give am punishment to live di rest of im life for prison but later reduce am to 15 years. Dem put am prison for Makurdi until dem release am on July 18, 1998, short time afta General Sani Abacha kpai. Anoda pesin for di list na Arthur Nwankwo wey na person wey fight for democracy wey dem kpake for say e carry pamphlets papers dem wey dey against government as vice chairmo of national democratic coalition nadeco nwankwo na im stand to fight for democracy government during general abacha military government dem later put am detention for june 1998 but release am afta sani abacha kpai. Executive Director of the Civil Liberties Organization CLO, Chima Ubani, na another person wey dey very important to gather the civil society against the council of the June 12 election. E also dey very important inside campaign for democracy CD and support people wey fight for Niger Delta like Ken Saro Wiwa. Dr. Joe Okei Odumakin na im be number eight inside our list. Person wey dey fight for people right wey dem born for Kaduna State, no fear for mind, no fear for belle. She organize and gather people against the military government during June 12 struggle. She also enter street do we no go gree. She face harassment, dem arrest her, dem intimidate her under military government dem. Na like normal for dem to dey arrest her for dis her fight for pipo. Seventeen times na im dem put her de ten tion during di military government of Ibrahim Babangida. In May nineteen ninety five, na so dem kpake journalist and pesin wey dey fight for oda pipo right, Chris Anyanwu sake of say she burst a story about dat by force change of government coup wey fail against sani abacha government as she refuse to tok wetin di military want make she tok one of di few women wey no dey close mouth wey dey tok against di military dictator and wickedness of dat time secretly na im dem do di case of anyanwu sentence her to prison for di rest of her life though dem later reduce am to 15 years

for say e dey ginger say they should go back to look that June 12 election and confirm am as a real election. They still come kpake am again under Ernest Shonikon interim government. Later, they give am life in prison as punishment, wey later reduced to 15 years under General Abacha government after they still implicate am for 1995 fake coup along with other top top people like former Presido Olusegun Obasanjo. And for number 11, Frank Ovie Kokori as the Seke of the Nigerian Union of Petroleum and Natural Gas Workers Nupeng that time, Kokori lead plenty plenty strike wey stop the production of oil for we country and even draw eye to di fight for democracy dem later put am for prison for di fight wey e dey fight. And finally for di list na our present presido for Naija Bola Ahmed Tinubu wey also be top member of NADECO and play very important part to gada support for di fight for democracy. E later run go hide for obodo oyibo from where e continue di june twelve struggle the big question wetin be di level of democracy system of government inside nigeria today thirty-two years afta di struggle e dey okay with you abi you no like wetin you dey see if you no like am how we wan move from where we dey today to the promised land abi make i still ask you you even agree with this list wey christ said radio and tv carry give you abi e get who you think suppose dey there wey e no dey drop your comments and your suggestion sake of say for christed radio and tv your matter na we own